Insemmilkom, hawnhekk hawn ħafna dokumenti fuq ir-riċerka li għamilt fuq ix-xwabel li ntużaw fi żmien tal-kavallieri iktar mis-seklu 16, 17 u 18. Ir-riċerka fuq ix-xwabel huwa hija riċerka fuq oġġetti. Oġġett li kien jintuża, jiġri tista' taqdu bidejk li jista' jinstab fl-armerija u oġġett li kien jintuża bħala simbolu u ukoll militari. Fil-fatt jiena ħarist ħafna lejn l-aspett militari, l-aspett ċivili u l-aspett simboliku tax-xabla. Hawnhekk hawn ħafna dokumenti fuq l-aspett militari. fuq l-użu tagħha. Issa, it-tfittxija u r-riċerka fuq xwabel mhix biss fuq dokumenti, trid tkun ukoll prattika fuq kif kienet tintuża u fuq kif inhi magħmula. Imma hawnhekk hawn tfittxija fuq sistemi ta' stħarriġ ta' kif kienu il-kavallieri jużaw ix-xwabel. Dan l-istudju ġviri sar mill-dokumenti, mill-parti mill-dokumenti li għawnek. Għaw eh, studju ta' arkivi li huma l-dokumenti tal-gvern, tal-ordni, fej ħarġu liġijiet fuq kemm il-darba fil-ġimgħa kellhom jistħarġu il-kavallieri u n-novizzi, per eżempju. Studju fuq manuskritti li huma kotba jew dokumenti li ġew miktuba, fil-fatt miktubin bl-idej, u ma ġewx pubblikati, immedin hawnhekk fil-biblioteka. Dawn huma ovvjament dokumenti uniċi għax huma miktubin mill-awtur stess minn idejh. Mbagħad ovvjament minn pubblikazzjonijiet ta' dak iż-żmien tas-seklu 16 u 17 dan huwa pubblikazzjoni tas-seklu tmintax, u pubblikazzjonijiet oħrajn li kollha jitfgħu dawl żgħir fuq aspett ta' din it-tema li hija x-xwabi. Ovvjament hawn pubblikazzjonijiet li huma ta' preġju enormi hawn ġew bħal dawn huma l-prints ta' Matteo Perez D'Aleccio li wara l-assedju kbir fil-1580ijiet għamel penġa dawn prints tal li huma kopji li għamilhom hu stess tal-affreski li hemm fil-Palazz tal-Gran Mastru. L-album ta' D'Aleccio, per eżempju, huwa ta' preġju kbir għal din ir-riċerka għax juri ħafna close-ups ta' dettalji, per eżempju hawnhekk hawn ġiex suldati biex waber kbar ta' bġiex idej. Allura nafu li dak iż-żmien kienu jintużaw ukoll dik l-arma. oġġett li wkoll imsemmi f'daw il-manwali tal-ġlied li jinstabu fil-pubblikazzjoni, hawn fis-section tal-pubblikazzjonijiet tal-librerija, fejn jurik kif għandek tiġġieled bix-xabla l-kbira, il-double handed sword. U anki fil-manwal dan huwa dokument li huwa instruction manual bl-Ingliż insomma ta' kif kavallier għandu jgħix ħajja perfetta. Ir-rikordi ta' ta' Castiglione. Hawnhekk hemm sezzjoni fuq kif wieħed għand kif kavallier għandu jitrejnja u jispeċifika fuq li ma tipi ta' armi għandu juża. U dan jgħid perfett li huwa utopjan kif għandu jgħix kavallier ħajja perfetta li kavallier għandu jistħarreġ biex wabel kull filgħodu. li huwa daqsxejn probabbli eżaġerat, imma hekk jgħid dan. U jsemmi wkoll ix-xabla b'ġiex idej, pereżempju. Hemm ħafna iktar armi oħrajn li huma armi bil-lasta u armi oħrajn biex kubetti, pereżempju. Imma hawnhekk minn dir riċerka naraw li eh, l-armi li jaqtaw li huma xwabel fi żmien moderna fejn kienu tużaw l-armi tal- ta' sparar baqgħu jintużaw ukoll f'dan iż-żmien bħal ma ntużaw fl-assedju.